Корбан ашлары Бикмурас авылыннан башланып китте. Буа үзәк паркында дини бәйрәм чарасы. Абу Ханифә мәчетендә кыз балалар өчен дини җәйге сәламәтләндерү чарасы оештырылды. Мәчетләрдә һәм зиратларда өмәләр дәвам итә. Түбән Наратбаш авылында корбан ашы уздырылды. Хаҗиләр туган якларына кайтып җиттеләр. Буа мәдрәсәсендә җәйге сәламәтләндерү һәм Коръән ятлау курслары тәмамланды. Иске Тинчәле авылы мәчетенә бер ел.
Әссалату хайрун минән
9 июль Гаит көнне икенде намазыннан соң Бикмурас авылы мәчетендә корбан ашы уздырылды. Мәҗлесне авыл имамы Илдус хәзрәт Асадуллин башлап җибәрде. Ул авыл халкын Корбан гаете белән котлады. Авыл мәчетенә һәрдаим ярдәм иткән иганәчеләргә рәхмәт сүзләрен ирештерде. Алла Субхана Тәгалә һәммәләребезгә дә ике дөнья бәхетенә, ике дөнья рәхмәтенә, ике дөнья нимәтенә ирешергә насыйп әйләсен. Һәм дә бүгенге Корбан гаете бәйрәмебез хәерле һәм мөбарәк булсын. Бәребезгә керлек бирсен, җаннарыбызга иман байлыгы бирсен. Күңелләребезне нурландырсын, йөрәкләребезне сафландырсын. Госман мәчетенең имам-хатыйбы Илсур хәзрәт Нуруллин икенде намазына кадәр үзенең үтемле вәгазе белән халыкның күңелен яулады. Хәерле гомерләр биргән Раббымыз Аллаһы Тәгаләгә барча мактау, барча хәмде сәналәребез дә ирешсә иде. Раббымызның чиксез сәламе, бетмәс рәхмәте, олугы бәрәкәтләре шушы Гайдүл-Адһа, Корбан гаете көннәрендә Әйе, хәзрәт мени искәртеп узды, бу беренче мәҗлес. Татарстанда гаит көнендә әлбәттә мәҗлесләр уздыру юк. Менә бу беренче мәҗлес Татарстан Россия күләмендә дә булырга мөмкин әле бу. Әйе, беренче. Әйе.
Бүгенге көндә кеше корбан чалу белән мәшгуль, корбан итләре тараталар. Менә бу бик зур, матур, гореф-гадәт, традиция кереп киткән. Менә шушы көндә Халык җыелып, матур иттереп, изгелекләр кылып, корбан итләре авыз итеп, корбаннарны чалып монда китереп, нинди кем нәрсә хәленнән килә, өлешен кертергә тырышып, менә шушы беренче көнендә, кайнар көнендә бик күп әҗер-савапларга ия булырга тырыша. Табын артында изге Коръән укылды, дога кылынды. Халык учакта пешкән корбан итеннән хачлама һәм пылау белән сыйланды. Зал үмәт-мәт итеп корбаннар чалды. Үзеңнең рәхмәтеңне, ризалыгыңны өмет итеп, хәер садакалар бирдек, Раббым. Үзеңне рәхмәтеңне, ризалыгыңны өмет итеп, гает намазларын укыдык, хөтбәләрен тыңладык, Раббым, бер Аллаһ, догалар кылдык һәм дә, Раббым, корбан ашлары оештырдык. Я Раббым, бер Аллаһ, кабул кыл шушы догаларыбызны, чалган корбаннарыбызны, гөнаһларыбызны кичер, бездән разый бул. Әлеге чара Идел буе Болгар дәүләтендә исламны кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган иде.
Әссалату хайрун минән
Унынчы июль буа мөхтәсибәте яшьләр бүлеге шәһәребезнең үзәк паркында Корбан гаете уңаеннан бик матур күркәм бәйрәм үткәрде.

Беренче булып Коръән уку бәйгесе башланып китте. Коръән укучы сабыйлар, бәйрәмгә карата шигырь сөйләүчеләр дә бүләкләнде. Соңыннан лотерея уйнаттылар. Бәхетле билет ияләренә иганәчеләр Буалдагы Мәдинә, Улыбка, Тоисё кибетләре биргән бүләкләр тапшырылды. Җыелган буалылар шатланып, канәгать булып калды. Күңелләргә тынычлык иңде. Күркәм чаралар дәвамлы булсын!

11 июль Әбу Хәнифә мәчетендә мәктәп яшендәге балалар өчен Иманлы кыз дип исемләнгән дини җәйге сәламәтләндерү курслар тәмамланды. Ул икесеннән алып унберенче июльгә кадәр дәвам итте. Иртәнге сәгать тугызынчы яртыдан өчкә кадәр кызлар ял итү белән беррәттән дини гыйлем алдылар. Көн дә төрле темага вәгазь тыңладылар. Дәрестән бушаган арада тәрбиячеләр кызларны төрле уеннар белән ял иттерделәр. Пикникка алып барып кайттылар, квест, ярышлар да уздырдылар. Ике мәртәбә кайнар ризык белән туклану оештырылды. Көн дә фрукты, яңа пешкән камыр ризыгы бирелде, балаларга ашату бик ошады. Саубуллашу сәгате якынлашкач, Әйдәгез, кызлар конкурсы уздырылды. Бу чара балаларны әдәп-әхлак ягыннан тормышка әзерләү булды.

Мактыйбыз, гыйбадәт кылабыз Аллаһ Тәгаләне, аны гына мактыйбыз. Аллаһ Тәгалә безгә ислам динен урнаштырыр өчен Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи вә сәламне җибәргән. Безгә җирдә яшәгән чагында Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи вә сәлам өммәтеннән булып яшәп, Аллаһ Тәгалә хозурына күчкәчтен пәйгамбәребезнең шәфәгатен күрергә, Кәүсәр суларыннан авыз итәргә, мәхшәр мәйдан мәхшәр мәйданнарында торган вакытта, Варыш күләгәләрендә узарга Аллаһ Тәгалә насыйплардан кылса иде.
Авыл абыстае Гөлгенә ханым Салахова җыелган халыкка рәхмәтләрен җиткерде. Ошбу мәҗлес Гаптелхак кызы Сания, Рауил кызы Фирдәүс гаиләләре һәм мәчеттә гыйлем алучы хатын-кызлар ярдәме белән оештырылды. Түбән Нарасбаш авылының авыл мәчетенең ашханәсендә корбан ашына мәҗлесенә җыелдык. Укучы кызларыма да Алланың рәхмәте яусын, нинди генә эш кушсам да, нәрсә генә кушсам да, Рөстәм әйтә икән миңа шулай эшләргә кирәк гел генә исә, ах итеп эшлиләр, әлхәмдерлиләр шөкер. Толымбай авылы мәхәлләсеннән дә кунаклар бар иде. Гөлсинә абыстай да сүз алды. Бергә ярдәмләшеп эшлибез. Хәтта, Алла рәхмәте булсын, без үткән ел мәчетнең юбилеен үткәрдек, 25 еллыгын. Һәм сездә 90 нчы, 90 нчы елда, безнеке 96 нчы елда ачылган. Һәм мин, ул миңа үзенең мәчет үткәргән сценариясен дә

Тынч алган корбаннарыбызны кабуллардан кыл, Раббым. Үткән мәҗлесләр, безнең әҗер-савапларны үзебезгә дә, бездән дога итүче әрвахларның да рухларына итеп тапшыр, Раббым. Үзебезгә дә насыйп ит. Әлеге чара Идел буе Болгар дәүләтендә Исламны кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган иде.
Әс-салату хайрун минән-наум.
Якташларыбыз хаҗдан кайтты. Олы хаҗны үтәп, Илмир хәзрәт группасы Мәдинә шәһәренә юл тоттылар. Мәдинә шәһәрендә хаҗиләр пигамбәребезнең мәчетенә йөрделәр, Рауда бакчасына керделәр, төрле экскурсияләргә барып, Мәдинә шәһәренең матурлыгына сокландылар. Буа районы имам-мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хасанов, хаҗга җитәкләгән эконом төркеме, 49 кешелек группа Мәскәү аэропортына кайтып төште. Хаҗиләр үзләренең кичерешләрен сөйләп, алып кайткан зәмзәм сулары белән туганнарын сыйладылар, бер-берсенә нәсыйхәтләрен җиткерделәр, Раббыбыз хаҗларын кабул итсен, Амин.
Егерме җиденче июль Мәдрәсәдә кыз балалар өчен җәйге сәламәтләндерү һәм Коръән ятлау курсларын тәмамлау тантанасы булды. Чарада мәдрәсә мөдире Илмир хәзрәт Хасанов, Мәдрәсә мөдире урынбасары Мөслим хәзрәт Кәримов, мәдрәсә мөгаллиме Габдрәүф хәзрәт Хисматуллин, ерак араларны якын итеп килгән балаларның ата-аналары катнашты. Утызга якын кыз бала дини курсларда укып, белемнәрен арттырдылар. Алар Буа, Казан, Ульян өлкәсе, Әлмәт, Баулы, Биектау һәм башка төбәкләрдән дә килгәннәр иде. Шәкертләр унбиш көн дәвамында Коръәни Кәримне укырга өйрәнделәр, төрле спорт ярышларында көч сынаштылар. Буш вакытларында үзәк мәйданчыкка барып, футбол, волейбол уйнадылар. Төрле мастер-классларда катнаштылар. Балаларны дүрт мәртәбә кайнар ризык белән тәэмин итеп тордылар. Тантана ахырында уку-укыту эшләре буенча мәдрәсә директоры урынбасары Радия ханым Хасанова шәкертләргә бүләкләр, мактау кәгазьләре тапшырды. Буа мәдрәсәсе мөдире Илмир хәзрәт үзенең исеменнән аеруча Радия, Факия, Зөлфия ханымнарга, курсларда хезмәт итүче туташларга олы рәхмәтләрен җиткерде. Пусть Аллаһ Субханаху ва Тәгалә этот

Это Садыйкова Зилә ханым сезнең. Поэтому мин инде зачитаю текст. Буа мәдрәсәсендә кызлар өчен оештырылган Коръән ятлау курсларында яшь буынны дини рухтан тәрбияләүдә актив катнашуыгыз өчен зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Киләчәк, киләчәгегез, тормышыгызда, укуыгызда зур уңышлар, бәхет, сәгадәт телибез иншалла. Зилә молодец, Аллаһ Тәгалә бәрәкәт бирсен иншалла.

Тантанада ошбу авылда үскән мәчетнең төп иганәчесе Марс Шәрип улы Алиев, район имам-мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хәсәнов, авыл имамнары Рауил хәзрәт, Хикмәтулла хәзрәт, мәхәллә халкы катнашты. Җомга намазына хәтле Илмир хәзрәт тинчәлеләргә үзенең нәсыйхәтләрен җиткерде. Мәчеткә җомгага булса да без килмәсәк, двойной ответственность, двойной җаваплылык Аллаһ каршында. Я понимаю, теге мәчет булмаса, мәчет ерак булса, мәчеттә условия булмаса, но менә шушы условияләр сезгә ясалды, Аллаһ Тәгалә шул ясавычлардан, масабылардан Аллаһ разый булсын иншаллаһ, изгелекләр бирсен. Ясалды бу условие, бит просто так ясалмады, буш торсын дип. Әгәр дә шушы мәчетләр буш торса, шунда авылда торып та менә бу мәчеткә әгәр дә килмиләр икән, яки теге мәчеткә килмиләр икән, уже ответственность уже двойной бара. Авылны онытмыйча, янып-көеп йөрүче һәрбер шәхескә үзенең рәхмәтен әйтте. Хәзрәт аерым Марс әфәндегә ошбу нигезне ташламаган һәм шунда ук мәчет салып, киләчәккә дә нәсел бәйрәмнәре оештырып, туганнарыгызны туплап бәйрәм итүегез бик сөендерә, диеп рәхмәт сүзләре җиткерде.

Бер зур гына бүләк алып кайттым. Менә бу Рауль абый булса да олы мәчетебезгә патриарха. Э, Алланың рәхмәте булсын. Да, менә бу санның историясе белән. Э. Коръәннең историясе. Коръәннеке бу.
Басылган.
Алар бергә булырга тиеш. Менә бу рәхмәте булсын. Менә бу инде Аллаһ теләсә, үзе безнең мәчеткә Илмир хәзрәт җомга намазын укытты, догалар кылды. Һиҗри буенча 1443 нче ел ахыргы сәгатьләребез безнең бүген кояш батуы белән ахшамнан сон яңа ел керә. 1444 нче ел керә. Һиҗри буенча. Дүрт хәрәм айлары бар безнең динебездә. Менә шушы беренчесе, аның берсе, иң беренче ел безнең башына хәрәм айлар. Шунда күбрәк ураза тотарга, изгелек кылырга, гөнаһлардан тыелырга кирәк, иншалла. Җомга намазыннан соң Марс әфәнде авылдашларына рәхмәт сүзләрен ирештерде. Иң беренче, бик зур рәхмәт әйтәсем килә мәхәллә дип әйтим, Буа мәхәлләсе, аның җитәкчесе, районыбызның мәхәлләсе, сезгә. Уҗа өлкәсеннән, шушы мәхәлләдән кайткан туган-үскән җирдәге